Il-prefazju Din hija talba li l-ġemgħa tagħmel l-Alla permezz taċ-ċelebrant li jrott ħajr l-Alla flimkien mal-poplu u dan jagħmlu wara li kulħadd ikun stqar li hekk sewwa u xieraq. Ċelebrant imbagħad jgħidilna għaliex huwa sewwa u xieraq li rroddu ħajr lil Alla, għax ħenn għalina fil-miżerji tagħna, għax miet għalina fuq is-salib, għax irxoxta biex jagħtina l-ħajja. Il-Qaddis, Qaddis, Qaddis. Fl-aħħar parti tar-Rat il-Ħajr, il-ġemgħa kollha tingħaqad mal-anġli u l-qaddisin tas-sema li jkantaw bla waqfien, Qaddis, Qaddis, Qaddis. F'dan il-waqt, il-Knisja tal-art, ġifieri aħna, tingħaqad mal-Knisja tas-sema f'kant ta' foħrija. Dan hu li ra l-profeta Iżaija, Il-ħlejjaq kollha tas-smewwiet jgħajtu, 'Qaddis, qaddis, qaddis hu l-Mulej Alla tal-eżerċti, l-art kollha mimlija bis-sebħ tiegħu. Il-kumplament tas-sentenza, Imbierek min ġej f'isem il-Mulej, ifakkarna, fil-kliem li bih in-nies ta' Ġerusalemm laqgħu lill-Mulej Ġesù nhar Ħadd il-Palm. L-Epikklesi Is-saċerdot innutawh iqiegħed idejh fuq il-ħobż u l-inbid u jitlob lill-Missier jibgħat l-Ispirtu Qaddis fuq il-ħobż u l-inbid u dawn jinbidlu fil-Ġisem u d-Demm ta' Kristu. Din tissejjaħ Epiklesi li tfisser karba ħerqana ta' xi ħadd li qed jitlob l-għajnuna. It-tqegħid tal-idejn ifisser l-għoti tal-Ispirtu s-Santu. Ir-rakkont tat-twaqqif tal-Ewkaristija. Kull ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija tirrepeti dak li Kristu qal u għamel fl-aħħar ikla. Issa, iċ-ċelebrant ma jitkellimx aktar bħala il-President tal-Ġemgħa iżda jitkellem fil-persuna ta' Kristu. Hekk iseħħ quddiem għajnejna s-sagrifiċċju li Kristu stess waqqaf fl-aħħar ikla. Kull meta niċċelebraw l-Ewkaristija b'tifkira tiegħu, ma nkunux sempliċiment qed infakkru ġrajja li seħħet Xi żmien ilu, bħal meta niċċelebraw il-birthday jew xi anniversarju, għax iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika tagħmel preżenti dak il-ħin f'nofsna dak li Ġesù għamel mad-dixxipli tiegħu. Fit-tmiem tal-konsagrazzjoni, il-poplu jkun mistieden biex jistqarr il-fidi tiegħu fil-mewt u l-qawmien tal-Mulej sa ma jerġa' jiġi bil-kliem, Inħabbru l-mewt tiegħek, Mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. L-anamneżi Bħalissa l-Knisja tkun qed tobdi l-kmand li Kristu stess ta meta qal, Agħmlu dan b'tifkira tiegħi. Din hija anamnesi, jiġifieri tifkira. Kull meta niċċelebraw l-Ewkaristija, inkunu qed inġeddu Dak li għamel Kristu fil-lejl qabel ma bagħatha, fl-aħħar ikla. Dak li għamel Kristu, il-Knisja tkomplih sakemm jerġa' jiġi lura fil-glorja. Dan jgħidulna San Pawl. Kull meta tieklu dan il-ħobż u tixorbu dan il-kalċi, intom tħabbru l-mewt tal-Mulej sa ma jiġi.